Eden ugruna bolmaýanlara, ogrulara, dönüklere we kezzaplara ses berýänler olaryň pidasy däldir. Olar şärikdirler. Jorj Orwell. Essalawmaleýkim hormatly watandaşlar, eziz türkmenim. Eýýäm bir ýyldan bäri, Meniň siz bilen işlejek bolup bir tüýsli bu bolýan oýunlar bilen çykarmadyk materialymyň wagty geldi. Sabyrly bolup diňläp, analiz edip geregiňizi alarsyňyz diýip umyt edýärin. Almadyga zorluk ýokdur. Bir adama edýän işimiň peýdasy degse, maňa ýeterli. Maglumat ýetersizligi ýa-da ynanjaňlygyňyz bilen özüňizi pida etdirseňiz, ol öz günäňiz. Men hiç kimiň. Halal, maňlaý deri bilen gazananyny başga biriniň iýmegini bir ýandan, bir ýandan goýan puluny gazanjak bolup beýlekileri duzaga düşürjek bolup ondan soňam gargynç alyp ýa wyždan azaby çekmegini islemeýärin. Häzirki puluň höküm sürýän döwründe eger wyždan, ynsap ýaly duýgular galan bolsa elbetde. Unutmaň, pula satylmaýan zatlar bar entägem dünýede. Mundan bir-iki ýyl öň tanyşlarym saglyk ürünleri bilen aňsat pul gazandyrýan işler hakynda örän gyzyklandyryjy äheňde üstüne basyp gürrüň berdiler. Biraz pul goýup adamlary çekip Ýeňil ýol bilen pul gazanmak gysga wagtda baýap, iň öňdebaryjy elitaň hataryna goşulmak hakyndaky gyzykly gürrüňler. Bir ýandan seretseň örän ynandyryjy, özüne çekiji sözler. Näçe pul köp goýsaň, näçe kän adam toplasaň şonça girdejiň köp boljakdygy, işiň aňsatlygy, ýeňilligi hakynda jadlaýjy gürrüňler, toparlaýyn konferensiýalar, Gurnalýan eglenjeli dynç alyşlar, işewür adamlar bilen duşuşyklar, oh, nähili oňat iş! Adamyň psihologiýasyny aňsat manipulýasiýa edýän jadylaýjy sözler. Ilki bilen siziň kelläňiz, psihikaňyz ýokarda aýdylan zatlar bilen barlanar. Adam gyzyklandymy, bu eýýäm duzaga düşenliginiň alamatydyr. Sähelçe gyzyklanma döredimi, sypmarsyňyz. Çeňňegiň ujuna ilen aw derrew öz puluny çykarmak üçin beýleki pidalaryň gözlegine çykar. Sebäbi siz duran ýeriňizde dursaňyz, adam çekmeseňiz zynjyr bozular. Näçe köp pida toplansa, siziň gazanjyňyz şonça köpeler. Sizden aňsat ýol bilen moşennik, ýagny kezzap ýasarlar. Emma siziň köpiňiz bu ýola köre-körlük bilen girseňiz-de, Köpiňiz aldawa düşeniňizi bilip sesiňizi çykaryp bilmän öz etiňizi özüňiz iýersiňiz. Sebäbi siziň aldanan wyždanyňyz size başga birini aldaw ýoly bilen duzaga düşürmäge ýol bermez. Emma siz giden puly, aldananyňyzy bir gyra goýup, Allatagallanyň sizi dogry ýola gaýtaranyna şükür etmegi unutmaň. Men bir zady gowy bilýän. Halal ýol bilen, gara zähmet bilen gazanylan çöregiň tagamy başgadyr. Soňam bir gulaç ýüpüň hekaýasyny hiç haçan ýadyňyzdan çykarmaň. Bir wagtlar bir örän baý adam ýaşapdyr. Munuň iki sany ogly bar ekeni. Bu baýlygy ýere-göge sygmaýan adam Ajal wagty gelende ogullaryny ýanyna çagyryp, ölen gijesi olaryň daňdana çenli gabyrda ýanynda bolmagyny isleýär. Ogullary elbetde gorkup, bu işi, ýagny kakalarynyň ýanynda iki hum altyn üçin bir gije gabyrda galyp biljek adamyň gözlegine çykýarlar. Bularyň öňünden bir odun çöpläp ýören Garyp çykýar. Olar iki hum altyna bu Garyby bir gije kakalarynyň ýanynda, ýagny gabyrda geçirmäge yrazy edýärler. Sada, garyp adam ynanyp, oduny ýere döküp, odun daşaýan bir gulaç ýüpüni biline daňyp, bular bilen mazarlyga gaýdýar. Gabyra girýär. Gijäň bir wagty Münker we Nekir perişdeler gelýär. Seretseler jesediň ýanynda biri otyr. Sen kim diýip sorag berýärler. Odunçy diýip garyp jogap berýär ýaňky. Bärde näme işleýäň diýip soraýarlar. Garyp jogap berýär. Şeýdip. Merhumyň sorag-jogaby ertirki güne galdyryp ýaňky Garybyň sorag-jogaby başlaýar. Şol sorag jogap gidip duran wagty bularyň gözi odunçynyň bilindäki bir gulaç ýüpe düşýär. Sen bu ýüpi nirden aldyň? Tapdym. Eýesinden aldyňmy ýa razylygyny aldyňmy? Bu soraga odunçy jogap berip bilmänsoň, ony perişdeler daň agarýança gamçylaýarlar. Irden merhumyň ogullary gelip gabry açanda ýaňky odunçy gabyrdan atylyp çykyp bilindäki bir gulaç ýüpi taşlap aýagaldygyny gaçmaga başlaýar. Aglap. Baýyň ogullary iki hum altyny bermek üçin yzyndan gidýäler. Ol näme etseler-de ol altyny almajakdygyny aýdýar. Näme üçin diýip soranlarynda, Men bir golaç ýüpüň jogabyny berip bilmedim. Bu iki hum altynyň jogabyny hijem berip bilmerin diýip jogap berýär.